ס'איז נישט קיין דזשאוק, ס'איז א ווייטאג ווי אידישע קינדער ליידן פון מענטשן וואס מ'לערנט זיי נישט. מ'לערנט נישט בחורים אין ישיבות דאס, מ'לערנט בחורים אין ישיבות לערנט מען תאוות אכילה, מ'רעדט נאר אין שום קיין די קארס מיט די עסן, זאג מיר זאג מיר וואס איך האב צו טון אין לעבן, זאג מיר אז איך גיי חתונה האבן און ס'איז גארנישט אז דיין ווייב בלאזט און אז די ווייב בעט דיך טראג מיך און ברענג מיך און דו האסט נישט קיין געדולד איז עס דיין פראבלעם, ס'איז נישט איר פראבלעם אז זי בעט דיך. אז דו פילסט איך בין נישט דיין קאר סערוויס, דו האסט א אישו, דו האסט א פראבלעם, דו דארפסט זוכן א כהן זאל דיך מטהר זיין בטומאת פון טומאת מת, זאל שפריצן אויף דיך אייפער א פרעה, און דאס קענסטו זוכה זיין שבת. אבער איך פרעג דיך יעצט א שכל'דיגע זאך, זי פרעגט דיך צו דו קענסט מיך נעמען צום דאקטער ווייל די קינד זעט נישט אויס גוט. וואס וויל זי פון מיר? וואס וויל זי פון מיר? אפשר אפשר ווילסטו גיין מיט דיין מאמע?

די חבר האט דיך ליידער אין די ערשטע שבת פאר מאכן א פארטי נאך די גט האט ער דיך גערופן צו אינדערהיים און נאכדעם האט ער דיך געגעבן איז דא א נאמבער פון פון מ'איז מחזק סינגל מענטשן מאכט חוזק און מ'דארף זאגן ס'איז צדקה צדקה צו מחזק זיין מענטשן מחזק זיין מענטשן אז קודם מוזן זיי נעמען א ברעיק פאר אפאר יאר אזוי זאגט די טערעפי ווארלד מ'מוז נעמען א ברעיק פון אפאר יאר. די גרוש מוז נעמען א ברעיק פון אפאר יאר, די גרושה מוז נעמען א ברעיק פון אפאר יאר, זי מוז קודם זיך אליינס אנערקענען, און נאכדעם וועט מען נאך א שטיק צייט קודם קודם זעהן צו דו ביסט קלוגער פון די תורה, א מענטש קען נישט זיין אליינס, די תורה זאגט א מענטש קען נישט זיין אליינס, וויאזוי קען איך נעמען א ברעיק אז איך בין אליינס? די טערעפי דארף דיין געלט, די טערעפי מוז דאך האבן קאסטומערס, אך און וויי ווער ס'קומט אן אונטער זייערע טרייפענע הענט. זענט איר זייער טרייפענע נעגל. וויי און ביטער. נאר וואס איז, דו קענסט גארנישט טון יעצט אז דיין ווייב זאגט אז דו מוזט גיין אהין, קענסט בעטן דעם אייבערשטן. קענסט בעטן דעם אייבערשטן, קום אין שול יעדן טאג, און העסט דיך אונטערדעקן אונטערן טלית, זאגן, רבונו של עולם, העלף, העלף אז איך, מיין ווייב זאל אפלאזן די אלע נארישע זאכן, אונז זאל מיר צוזאמען דיך דינען. אבער זי בעט דיך, טראג מיך, ברענג מיך, איך טראג דיך, איך ברענג דיך, איך מאך דיר אלעס. איך טראג דיך, איך ברענג דיך, איך מאך דיך אלעס. אבער איך האב דאך שוין אפגעשמועסט מיט מיין חבר היינט נאכט גייען מיר אונז פארברענגען.

א פרוי טאר שפירן מיין מאן איז דא פאר מיך און מיין מאן געבט אוועק אלעס פון זיך פאר מיר, אה שוין איז עס אטאמאטיש לעבט מען שוין צוזאמען איז מען שוין מיטן אייבערשטן.